Хәерле көн, кадерле дуслар. Язучылык иҗат хезмәте турында үзем күргән, үзем кичергән, үз башымнан кичкәннәрдән чыгып, кайбер фикерләрем белән уртаклашсам Беренче чиратта инде әлбәттә балачактан башларга кирәктер. Безнең күп кенә каләмдәшләрнең әлбәттә аларның я туганнары, я абыйлары, я үзләре э, кемдер белә булса газетадагы, журналлардагы э, эшләүче редакция хезмәткәрләре белән аралашып үскән кешеләр бар. Аралашып алардан инде хатлар, хәбәрләр аша мөрәҗәгать итеп, үзләренә ярдәм сораган каләм әхелләре бар. Ә бар шундый кешеләр, аларга э, районнар да җырак, ул вакытта дип әйтәйин, безнең заманда районнар да җырак, мөрәҗәгать итәргә дә кеше юк, шул бердән бер шул татар теле әдәбияты укытучылары гадәттә инде безгә белем ачкычы бирүчеләр менә шушы иҗатка, иҗат юлына кертеп җибәрүчеләр. Менә алардан кайчагында сорый идек. Ә болай калган бөтен эш безнең шул китап, китап, китап. китапханә. Безнең китапханә ул вакытта телефоннар юк, телевизор бик сирәк кешеләрдә генә, шуңа күрә китапханәдә, без һәрвакыт китапханәдә булдык. Мин шәхсән бик күп китапханәләрдең үзем үскәндә укыганда, чөнки өч мәктәптә укырга туры килде һәм шул өч мәктәпнең авыл китапханәләрендә, шул өч мәктәп китапханәләрендә укып чыгарга туры килде. Шуңа күрә мин беренче киңәшем һәрвакыт каләм алган язучыларга китап уку дип әйтәм. Китап укымаган Китаптан башка язучы булган кешене мин үзем шәхсән хәтерләмим. Барыбер хәзер әйтергә мөмкин, китап укымадым, ләкин телефон. Телефон ул инде хәзер бар шул китап инде ул китап. Анда китаплар карасаң, телефоннан укыганнар. Алар да барыбер телефондагы әдәби әсәрләр дә, шигырьләр дә ул инде китапка керә торгандыр. Шуңа күрә барыбер китап укырга кирәк киңәш итәм. Һәм китапны әле шигырь язган кеше шигырь генә дигән сүз, бәлки проза язган кеше проза гына, э, хикәя, романнар гына укырга тиеш дигән сүз түгел бу. Шигырь язганда, проза әсәрләр язганнарда алар киң кырлы булырга тиеш, киң кырлы белемле булырга тиеш. Алар фәлсәфи әсәрләр дә укырга тиешләр дип дип уйлыйм мин. Шуңа күрә нинди өлкә бар, медицинада булсын, бөтен нәрсәне эләктереп калырга тиеш кирәк. Чөнки Яшь чагында ул баш миләре губка кебек була, дип әйтик. Ул бөтен нәрсәне хәтердә калдыра, кирәк вакытта сиңа ул аны китереп чыгара барыбер үзеңә, дип саныйм мин. Әгәр дә инде синең хәтереңдә бик сакланмый икән, менә минем шикелле, менә шушындый дәфтәрләр алып барсаң тагы да әйбәт. Менә бу минем студент чакларында да, мәктәп чорларында язылган дәфтәрләр. Менә шушындый минем бер 15-20 э, дәфтәр бар иде. Төрле төстә сары тышлылары да бар, анда нинди генә дәфтәрләр юк, балачак, мәктәп чорлары дәфтәрләре дә бар. Аннан менә мин кайта-кайта анда карыйм һәм анда бүген дә әле мин файдалана ала торган мәгълүматлар бар. Менә шуңа күрә инде китап диде менә монда чит ил әдәбияты дип язылган төшенә менә бу инде мин университетта укыганда безнең вакытта китаплар бик ул хәтле юк иде. Китапханәгә барып укышлый иде. Менә бу Ленин китапханәсенә дип әйтик университетның. Мин көн саен диярлек шунда барып Э, теге уку залына кереп шуннан үземне кызыксындырган китапларны алып укыган менә монда проспер меремедия густав фловерлар менә монда бөтенесе чит илләрдән мапастаннар балзаклар дип язганмын һәм аларны укыган китапларымның күпмедер дәрәҗәдә афоризм рәвешендәге фикерләрен җыеп барганмын алар менә ул кайда да булса чыгыш ясаганда нинди дә булса мәкалә язганда алар һичшиксез сиңа кирәк булачак шигырь турындамы әдәбият турындамы тормыш көндәлек Дөнья тормышы турындамы, анда бөтенесе менә шундый әйберләр бар. Бу минем татар әдәбиятына кагылышлы дәфтәрләр дә бар, журналистикага кагылышлы дәфтәрләр дә бар. Шулай ук э, урыс әдәбиятына кагылышлы да менә монда ди әйтәм, һәрберсенә бер дәфтәр багышланган. Булар булса әйбәт. Инде менә монда көндәлек. Бусы көндәлек шулай бик мөһим роль уйный язучы булырга теләгән кешегә. Ул көндәлек рәвешендә булмаска да мөмкин, ләкин син тыңлап, теркәп барсаң, мәктәп елларыннан ук мин инде әйткәнемчә, Әбиләрдән, әбидән, әнидән, әнидән ишеткән мәзәкләрне мин теркәп куйган булган бит. Әбидән ишеткән җыруларны. Э, хәзер инде сүз дә юк. Э, күп әйберләр телефонда, интернетта. Ләкин әниләрдән генә, әниләрнең теленнән генә, әтиләрдән, бабайлардан гына ишетелгән шундый сирәк очрый торган шундый табышлар булырга мөмкин анда мәзәк булырга мөмкин анда әйтик гыйбарәләр ана шундый афоризмнар булырга мөмкин шуларны язып куйсаң ул бүтән кеше әйтми торган була ул шул ситуациядә генә туган шундый хәлләр була менә боларны теркәп куйсагыз аларда ул әдәби әсәргә дә кереп китә әдәбият әсәрен үстергәндә кирәк булырга мөмкин менә шуңа күрә боларга да игътибар итәргә кирәк беренче әйткәнем менә китап булса, икенчесе еш әйтә торган сүземне көндәлек рәвешендә көндәлек алып барырга тырышырга мәктәп яшеннән үк дип әйтәм һәм студент чагында әле соң түгел беркайчан да соң түгел кайчан башларга да көндәлекне соң түгел аларны язып барырга студент чакларында ук аннан соң инде менә бу сәяхәтләрдә, сәфәрләрдә, сәфәрләрнең дә ярдәме зур. Менә мин хәзер дә сөенеп йөрим. Без бәләкәй чагында Бостан хәзер инде техникалар күбәйде, ләкин мөмкинлек булганда сәфәрдә булырга кирәк, сәяхәтләрдә булырга кирәк. Без бәләкәй чагында, мәктәптә укыганда дип әйтик, велосипедлар белән, аннан соң мотоцикл белән дә дигән күрше авылларга йөри идек. Күрше авылларга йөрү ул бер үзе бер дөньяны ачу кебек иде безгә. Мин, мәсәлән, Олиман авылында Актанышта үстем, шуң күрше тирә Пущы авылларына, Әнәк авылларына, Бойсар авылларына, аннан соң менә бу хәзерге безнең инде э, мәрхүм шагыйребез Зөлфәт абыйның авылына, Яңа Сәет авылларына, Иске Сәет авылларына, Сикия авылларына, инде кайбер авыллар юк, анда Бишкүмәш, Мәсгыт дигән авыллар юк, ләкин алар бүгенге көндә минем күз алдымда, аның кешеләре, йортлар кайда икәнлекләрен дә мин тасвирли алам. Күпмедер дәрәҗә Үрәзмәт дигән авылга бара иде. Үрәзмәт тә менә заманында Рәдиф абый Каташ Зөлфәт Маликовны дип әйтик, булачак зур шагыйрь Зөлфәтне, аннан соң Фәрид Гыйльми дигән прозаикны укытты, Наис Гамбәр дигән үзе әдәбият белгече, үзе тәнкыйтьче, үзе шагыйрь, шундый зур шәхесне укыткан менә шул мәктәпләрдә укытып, үзе артыннан Казанга алып кайтты менә шундый зур талантлы шәхесләрне менә шушы авылның мәктәпләрен диярлек әлбәттә бер булган без булган вакытта инде алар инде укырга казанга киткән булганнар ләкин менә соңыннан алар орашкачтын инде сөйләшкәндә дә мин сезнең авылда булганым бар иде сезнең шундай мәчетегез бар шунда кибетегез бар иде дип әйтеп сөйләшкәндә дә бик теге кызык булып китә хәзер дә менә мин яңа сәеткә барып йөргәнмен үзем дә белмичә ул авылларны йөрдек Ә бактым исә заманында минем анда әтиемнең әтисе һәм әтием үзе Лиронда, әтием бабамда минем Хөҗҗәт Гыйлфанов тимерче булып, шушы авылда тимерче хезмәтен башкарган заманында, Зөлфәт абыйлар авылында. Зөлфәт абыйның үзенең дә нәселе тимерчеләр нәселеннән аның, муллалар һәм тимерчеләр нәселе. Менә шушындый фактлар яңадан ачыла башлагач, үзеңә үзе кызык булып тоела башлый. Шуңа күрә менә сәяхәт, сәфәр э, инде хәзер инде мөмкинлекләр бик күп. барырга, күрергә кирәк. Һәм әгәр дә инде без менә мөмкинлек булса инде тарихи урыннарга, бигрәк тә шәхесләребезгә бәйле төбәкләргә, безнең э, хәзер кайсы якка гына барсак та шәхесләребез менә без әле күптән түгел генә булдык, мәсәлән, Мордовиядә, ләкин һәм шул Мордовиягә барганда гына да мин ул Кеше сөйләгәндә яисә укыганда Мордовиядә, Сыркыда ул шунда, фәлән авыл шунда дип укыганда ул кызык кына. Ә менә барып күргәчтен алар да арасындагы авылларның якынлыгы, шул Габдрахман Әфсәламов белән Сыркыданың җырак түгеллеге, яисә Әхмәт Симаевның авылы белән анда Тенеш авылы бергә янәшә, Тенеш авылы Фәхри Фәхристан Агиев авылы. Алар күрше генә авыллар икән. Хәзер минем күз алдында ул менә ул бер якын гына кебек тоела торган менә шундый авыллар Тем, Темников дип сөйләшәбез менә Темников та шул тирәдә генә ерак түгел һәм инде бына безнең атаклы әдәбиятыбызның классигы Әмирхан Еники дип сөйлибез икән Әмирхан Еникинең төп чыгышлары шуннан Темниковлардан килә шушыннан киләләр алар шуннан чыкканнар һәм инде бер Әмирхан Еники генә түгел шул ук Әмирхан Еники шул ук Гадел Кутый татар Канадасы авылында ерак түгел дип әйтик инде э, бер нәселдән Александр Куприн дип әйтәбез без э, урысның зур язучысы дип. Ул үзен мин у меня э, голубая татарская кровь дип әйтә торган булган э, татар кешесе менә шул бер нәселдән, колынчаклар нәселеннән әмирханникиләр. Һәм без бүгенге көндә зур галим Роберт Нигматуллиннан искә алабыз икән, яки Багдаловларны искә алабыз икән. Болар бөтенесе бер нәселдән. Менә бу нәрсә дигән сүз? Сез кайсыдыр бер авылга бер бер, бер районга барып, шул берничә җирдә генә булсагыз да, шушы авылда кемнәр чыккан ачыклар алсагыз, Инде сине менә э, анализлаганда, э, хәтер яктыртуга, хәтерне барлаганда бик күп, бик күп яңалыклар, бик күп, бик күп кызыклы мәгълүматлар килеп чыга. Менә шуңа күрә үзеңә дә кызык. Менә бер йөргәч без инде вакыт Имамов, Рөстәм, Гали Эллиннар белән бергә йөргәндә, менә йөреп кайтабыз. Безгә чагыштырырга мөмкинлек туа. Арыстырханда булсак та, Омскида булсак та, Орскида булсак та, Питер Рубургта дип әйтик инде, Петроградта, анда анда булсак та, кайда гына булмасак та, без соңыннан чагыштыруга мөмкинлек була. Оренбург белән дә, Башкортстан белән дә. Менә болар бик кирәк. Бу хәләп әхеле буласы кешегә дип әйтәм инде. Аннан соң менә бу хәзер инде безнең вакытта Бәйгеләр, конкурслар бик юк иде. Ярдәм итәргә бик әйбәт әйбер менә бу бәйге конкурслар. Сүз дә юк. Э, э, катнашырга кирәк, мөмкин булганда. Безнең вакытта түгәрәкләр бик күп иде без укыганда. Бик күп түгәрәкләр төрле фән буенча, биология, ботаника, гармун түгәрәге, шигырь язу түгәрәге, яшь урманчылар түгәрәге, милиция, яшь милиция, анда күпме бер ун унбишләп мин аның бөтенесенә дә йөреп карадым ләкин тора бара ул күңелеңә кайсы якынрак шунысы үзеңдә кала ул шунысында каласың мин шул гармунда да йөрдем гармунда бик уйный белмәсәм дә ләкин ул бөтенесе дә кирәк дип саныйм менә шул әдәбиятнекенә кагылышлы бөтенесе минем ахырдан калды һәм алар э, хикәя язганда истәлек язганда да ул чорлар вакытлар менә кинокадрлар кебек яңадан күз алдыннан үтәләр һәм аларны кәгазьгә төшереп куярга гына кирәк Аннан соң менә шушы авылда вакыйгаларны теркәп барырга таңда әйбәт, ул бик кирәк була киләчәктә. Кеше исемнәре, мин хәтта менә бу бүл дәфтәрне бүгенәп килмәгән, минем бер дәфтәрдә авылдагы менә һәрбер урамына менеп киткән мин үзебезнең урамнан. Шул өйдән кемнәрнең исемнәре бар менә. Бөтен авылның мин яшь мин 78 нче еллар дип әйтик инде. Шул вакытта кемнәр яшәгән минем минем авылда, шуларның һәрберсенең исемен язганмын мин, алфавит тәртибендә язып барганмын, А, Б, В, Г дип. Һәм менә ул да үземә кырак, үземә күрә кызык булып китте. Безнең авылда, мәсәлән, шул Риман авылында нинди исемнәр булган ул вакытта. Менә инде авыл балалары өчен дә бигрәк тә инде алай итеп язып куйсагыз тагы да әйбәт. Онытыла ул, хәтергә генә ышанып бетеп булмый. Ләкин менә язып куйганнар, үземә дә кызык булып китте. теге датасын да куйгачтан, бигрәк тә инде шул вакытта, шул вакытта язып куйганмын дип. Аннан соң мин дәфтәрләргә язып куйганмын, шулай ук мине укыткан укытучыларның исемнәрен. Һәрбер әйтик анда беренче класста кем укыткан, дүртенче класста, алтынчы, җиденче класста нинди фәннәрдән кемнәр укыткан, һәрберсе аларның шулай ук онтыла, онтыла ул вакытта. Ә мин хәзер рәхәт, мин ачам да, карыйм да дәфтәрне, аһа, мин шул апа укыткан икән. Мәсәлән, Гайния Малапа укытты мине Гайниятуллина. Гайния Малапа безне шул био ботаникадан укытты инде бик бездән ул вакытта белмәдем, ләкин мин соңыннан гына белдем. Ул э, Минтимер Шәриф Шәймиев белән бер мәктәптә, бер авылда укыган, бер мәктәптә укыган, бер партада укыган дип тә аңладым әле менә. Соңыннан белдем. Ул да шулай ук менә теге искә төшергәндә, кара, ул вакытта үзе әйтмәде дә инде ул вакытта дип, ул вакытта әйтергә инде ул билгеле дә булмагандыр инде. әле андый юк. Ләкин менә шундый кызыклы фактлар яңадан килеп чыга мине карагач. Ә бу Сыгыт абый Гафуров дигән укытучы укытты әдәбияттан мине. Мин аны ачып карадым, ул мине 9 класста да укытты әдәбияттан. Ә ул миңа менә шушы әдәбиятка килүдә йогынты ясаган укытучыларның берсе. Ул Зәйт абый Мәҗитов белән укыган. Ә миңа соңыннан Зәйт абый Мәҗитов белән аралашырга, күрешергә, хәтта төсен мәгънәсендә теге нык якынаеп алырга туры килде. Менә ул ничек бит ул тормыш. Менә кызыгып тора дим, менә Зәйт абыйлар да укыган икән, Минзәләдә укыганнар икән, дип менә шундый. Һәрбер укытучы турында минем шундый теге истәлекләрем пәйда була, исемнәрен язып куйгач. Менә ул әйберләр дә кирәк язып куярга. Бу инде шулай каләм чарлау өчен бик әйбәт күренеш дим. Аннан соң э, төрле вакыйгалар булды мәктәптә укыганда инде. Бу китап укуы белән бәйле вакыйгалар да булды. Дәрестә, кайбер дәресләрдә э, кыз шундый менә балык чалганнарын хәтерлим. Мирсәя Мирнең ул инде мин югыйсә 5-6 класста да укыганмындыр. Ә ул зурлар өчен язылган әсәр булган. Дәрестә укыганда аны укытучы апа алып миннән ул дә китапны миңа бирмичә йөртте ул укытучы апа иде бу өйдә әйе мин шул аңар шул шул сәбәпле китапханәдән китап ала алмыйча йөрдем шул китапны бирмичә миңа сабак та булды инде дәрес вакытында укымаска дигән ләкин менә теге бик шул хәт укыйсы килә китап ә икенче китапны укырга минем теге китап юк тегене илтеп бирмәгәч тегесен бирмиләр яңасын бирмиләр шуның шикелле менә шундый вакыйгалар да булды инде бу безнең Теге Горкилар шикелле, Максим Горкилар һәм безнең бик күп татар язучылары, күбесе борынгы язучылар, элекке язучылар шәм яктысында китап укыганнар, фонарь яктысында китап укыганнар. Бу шул сусау булган. Э, Гөлләр су сорый дип менә Рәдиф Каташның беренче китабының исеме бар. Ул Гөлләр су сорый, ул бер караганда гөлләр генә кебек тоела, ләкин ул менә шушы башлап язучы каләм әхелләре дип тә аңларга кирәк торган. Гөлләр су сорый, бу инде гөлләр белем сорый китап сорый дигән кебек менә шулай аңларга кирәктер менә бу шигъри юлларны һәм менә без шундый сусап шулай итеп үскән буын хыяллар булырга тиеш һәрбер кешенең һәм инде сез алдыгызга хыяллар да куярга тиеш үзегезнең максатыгыз булырга тиеш максат бик әйбәт бик аңлаешлы конкрет төгәл булырга тиеш аллаһы тәгалә барысын да күрә ишетә һәм мин инде гел әйтәм Минтимер Шәрибов Шәймиевнең әнисе һәрвакыт әйтә торган, минем әйтә торган була, минем улым прокурор булыр дигән. Минем улым прокурор булыр, ул зур кеше булыр дигән сүз әйтеп куйган. Ул инде э, менә шулай булырга тиеш. Син дә мин һәр әйтәләр бит. Һәр солдат э, генерал булырга теләмәгән солдат юктыр ул диләр. Шуның шикелле мин генерал булам, мин шул эшүче булам. Безнең эшүче булам дигәннән бик күп язучы шагыйрьләре безнең күбесе иратлар турында сүз бара. Бик күбесе безнең заманда эшүче һәм Хәтта минем шикелле космонавт булам дип хыялланганнар да бар. Бу иҗатка барыбер йогынты ясамыйча калмый. Зур йогынты ясый, сүз дә юк. Чөнки хыялың нинди шушыңда э, шундый була, дип саныйм мин һәм бу чыннан да шулай. Максатлы булырга кирәк. Э, төрле хөннәр турыдан туры теге филолог булып китмәскә дә мөмкин журналист булып китмәскә дә мөмкин әмма син э, агроном булып та зоотехник булып та ветеринар булып та инженер булып та шагыйрь булып яисә язучы булып китәргә бик мөмкин безнең каләм әһелләре арасында табиблар бар иде шәриф хөсәенов кебек табиблар да бар иде менә дигән атаклы драматург ул булып безнең хәтеребездә калды һәм әдәбиятта да калды аның исеме бар э, башка өслүбтә язучы башка һөнәр ияләре дә шуңа күрә күңелеңә җаныңа нәрсә якын шулай эшләргә кирәк ул җыр күңелеңдә бар икән бөреләнгән икән ул бервакыт барыбер калкып чыкмыйча калмый аның шул ситуация вакыты була ул шулай калкып чыга җыр шикелле синең язганда да шундый талантың булырга тиеш мин мәсәлән Ул мәктәптә укыганда ук, ук дөресрәге университетта чагында үземә шундый максат куйдым. Бөтен жанрда да эшләп карарга, үземне сынап карарга дигән. Һәм бу бөтен каләм әһелләренә дә мин моны телим. Шундый сынап карауларын. Чөнки э, башта син кызыгасың, әйтик, шигырь генә язам дип йөрисең, ә бәлки синдә балалар язучысы ята торгандыр күңелеңдә. Бәлки синдә драматург ята торганда син менә ачылып китәргә сәбәп кенә кирәктер шуңа күрә һәрберсен сынап кара кирәк мин балалар өчен әкиятләр дә язып карадым шигырь белән дә язып карадым алар китап булып чыктылар проза белән дә язып карадым шул ук вакытта өлкәннәр өчен шигырь язып карадым язып карадым эпиграммалар пародиялар кайсысыдыр бик теге русча русча әйткәндә удачно килеп чыкты үземә калса инде Кайсылар бик яратып эшләдем, кайсыларын бик тырышып эшләдем, кайсыларын кирәк дип эшләдем. Һәм алар бер үзенә күрә бер тәҗрибә. Һәм әлбәттә, тагын шушы тәҗрибә вакытында иң зур бер э, ярдәм итә торган бер жанр ул да булса тәрҗемә. Тәрҗемә белән нык шөгыльләнергә кирәк. Әгәр дә син хәзер инде бәлки төрек теле белән кызыксынасыңдыр, бәлки син инглиз теле белән кызыксынасыңдыр, күпмедер дәрәҗәдә беләсеңдер. Әгәр дә син яхшы беләсең икән, тәрҗемә ит инглиз теленнән, шагыйрьне тәрҗемә ит, кечкенә хикәяләр тәрҗемә ит, фикерләр, фразалар тәрҗемә ит үзең өчен. Алар интернетта да булырга мөмкин, ләкин син үзеңчә үзең тәрҗемә итеп, үзең тырышып өйрәнергә кирәк. Һәм шул ук шагыйрь урыс шагыйрьләренә дә. Мин, мәсәлән, Минем күңелемә якын иде, без университетта укыганда, беренче курста миңа Андрей Вознесенский. Э, Ркай Зәйдуллалар алар Сергей Есенин дип шашып йөргән вакытлары. Э, Хәсән Туфан, Сергей Есенин аның китаплары бар иде. Э, Газин Мурат Евтушенко, Рауль Фәйзуллин дип менә үзенең кумирлары дип саный идем. Мин инде урыс әдәбиятыннан менә шушы Андрей Вознесенский миңа бик якын иде. Николай Рубцов дигән урыс шагыйре бар, бик үзенчәлекле шагыйре бар. Аннан соң Леонид Мартынов дигән шагыйрь бик көчле, ул татар җанлы шагыйрь, Такташны тәрҗемә иткән э, шагыйрь язучы. Менә аларның иҗаты миңа нык э, якын булды. Аларның шигырьләрен тәрҗемә дә иттем. Кайберләрен ирекле рәвештә, кайберләрен әле поэма итеп тә тәрҗемә иттем. Бер осталар дигән Вознесенскийның Вознесенскийны тәрҗемә итү бик кыен. Аның ясалма сүзләре бик күп, ул ясалма сүзләрне, шундый ниләрне тәрҗемә итү авыррак. Ә Сергей Есенин әле ул башкачарак рухта. җылы, хисле шигырьләре белән. Шуңа күрә алар менә шушы беренчедән теге э, словарлар сүзлекләр актарасың анда инде син синоним антоним дигән бөтен менә шундый сүзләрнең башкача төрле әйтелешләрен язылышларын күрәсең алар бөтенесе синең хәтереңдә кала бу бик яхшы әйбер менә шушыны сөйләшкәндә икенче бер әйбер искә төште мастер галиев дигән безнең халык шагыйре язучысы әйтәдер Ул Фәннүр Сафин белән бер бүлмәдә торган. Менә Фәннүр Сафин безнең бик күп популяр җырларның авторы, шундый бер э, шагыйребез бар иде Минзәлә төбәгеннән, Күзкәй авылыннан. Шушы Фәннүр абыйны ул китапларап кайтадыр иде, китап кибетеннән. Ә китап ул бөтенебез дә кайтадыр. Без бу кенистик э, кибетләрендә дә йөрдек. Һәрвакыт китап, китап, китап, китап без эзләдек инде. Фәннүр абый да бер яңа китап кайта, шигырь китабы, кайтадыр иде, бер нәрсә ашау юк, итү юк. Караватка ятадыр иде, ди, стенага карап, шул шигырьне укыйдыр. Икешәк сикереп торадыр иде, ди, дәфтәр алып язырга тотынадыр иде. Менә илһам чыганагы була ала китапларда дип әйтмәкче булам. Китап мисал өчен аны безнең язучыларыбыз да әйтми мәхтиев китабын укыганда яисә фатих хөснини яисә шул ук насыйр галиевнең китабын укыганда илһам килергә мөмкин исеңә төшерергә мөмкин үзең белән булган бер вакыйга шундый бер нәрсә теркәп куясың дәфтәргә менә мин әйткән дәфтәрләргә һәм моны турыда язырга кирәк Аның кайберсе ялганмаска да мөмкин. Ләкин кайберсе аның күңеленә тырнап тора, нитеп тора, яздыртасы, яз, яз, яз дигән кебек. Шуңа күрә болар бик кирәк әйберләр дип саныйм. Менә шушындый алымнар. Китап укыганда үзеңә яздырту нитүләре. Менә шул ук вакытта мин яисә башка безнең остазлар дип әйтик инде, аларның колаклар киңәшләре дә колакларыгызга кереп калса әйбәт булыр иде. Ул барыбер кирәк. Мәсәлән, без университетта укыганда, без төрле җиргә йөргә тырыштык. Бөтен түгәрәкләргә, язучыларның секцияләренә йөрдек. Андый мөмкинлекләр булганда берсен дә калдырмаска кирәк. Кичәләргә, без инде язучыларның нинди кичәләре бар, аларны калдырмый идек. Һәрберсенә дә бара торган идек. Шуңа күрә ул кичәләрдә булырга тырышырга кирәк. Шулай ук очрашулар, язучылар белән очрашулар була булганда да, анда нәрсә дә булса хәтереңдә кала. Мин, мәсәлән, хәтеремдә калды Миргазиян Юныс белән булган очрашу. Ул Татарстан яшьләрендә узды, узган иде шикелле. Аннан соң булды шулай татар социаль эшләрендә шул вакытта яшьләр түгәрәге бар иде. Иҗатчылар, яшь иҗатчылар түгәрәге. Анда булган хәтерлим Барлас абый Камалов прозаик белән һәм Нури Арыслан дигән шагыйрь белән булган очрашулар. Аларда инде кайберләре мин шулай ук теркәп куйдым. Кайткач та нәрсәләр алар әйттеләр, алар минем бар, алар һәрвакыт кулланам аларны. Һәм аларның һәрберсендә әйткән бер сүз бар. Шигырь яздыңмы, хикәя язып бетердеңме, син аны бастырырга ашыкма. Бу бик зур закон, канун булырга тиеш синең бу. Ашыкма, бастыра. Хәзер инде без шатлыктан уртаклашасыбыз килә, шуны ук телефонга куябыз да, э, бөтен кешегә күрсәтәбез. Аннан соң аны төзәтергә кыенрак, күп кеше шул сине сине язганча күрә. Ә ул сугынырга тиеш дип әйтәбез безнең әдәбиятта. Мин үзем дә шул рәвештә. Менә бер тумпочка бар, шундый безнең бит инде гадәттә язучыларның тумпочканың янында үзенең шундый тартып аласы тапмачыклары бар ике яктан да инде. Менә шушы тартмачыкка салып куй дип әйтәләр. Беренче өлешенә инде мәсәлән язып куйдың да, шунда салып куйдың, яисә монда куйдың инде анда торып торсын әле. Менә бер ун көннән, бер атнадан син аны ачып карап укысып карасаң, анда бик күп җитешсезлекләр күренә. Аның рифмасы бик туры килеп бетмәгән икән, кайбер сүзне дөрес кулланылмаган икән, аларны күрәсең. Шуңа күрә төзәттең, инде шомарда тагын бер-ике тапкыр карадың, шомарда инде ул Булды, менә мөмкин аны халыкка җиткерергә, очрашуларда сөйләргә. Әле ул сөйләргә ярый, язганыңны сөйләп бирсәң ярый, әле ул теге хәтердә кала, митәм дигән кебек. Әле хәтта ул менә кайчагында китапларга да кереп китә. Шуны шунда гына аңлыйсың, эх, менә монда кол җитмәгән, менә бунда дөрес әйтмәгәнмен дип. Кая дигән сүз менә минем мәсәлән үземдә булды ул. Без кая дигән сүзне бик дөрес кулланмыйбыз. Бу безнең бөтенебезнең дә ялгышы ул. Безнең өлкән язучыларыбыз да хәзер дә бутыйлар аны. Әзер белән хәзерне бутаган шикелле, әзер һәм хәзер, әзерлибез, хәзерлибез дип язабыз. Әле хәзер дә безнең күбебез хәзерлибез, дәрес хәзерлибез дә, әзерли түгел. Дәрес әзерли кирәк югыйсә. Юк, дәрес хәзерлибез дип язабыз. Чөнки элек шулайрак язганнар һәм шулай дәвам итә дә. Ә менә бу кая? Хәзер сез менә игътибар итәсезме? Телефоннан ала да яшьли, сез иптәшләрегезне шалтыратасыз. Әле син кая? Дисез, әле син кая? Син әле кая? дип сорыйбыз. Ә син әле кайда дип әйтергә безнең инде түземлек җитеп бетми. Син әле җип җайлы бит, син әле кая? Һәм ул безнең иҗатка да килеп керә. Минем дә килеп керде. Минем шундый бер рифма рифмалар дигән шундый шаян шаян тип типтагы китапта инде ул минем Кушетауга дигән китапта керде ул. Анда рифмалар бар. Шунда Марсель Галиевкә арналып язылган инде ул шушы дүрт юллык дип әйтик инде баяныч кая безнең таяныч баяныч хәлләр безнең аяныч дип менә шундый язып куйганмын баяныч кая безнең таяныч мин аны соңыннан гына тоттым үзем тоттым миңа беркем дә әйтмәде аны редакторлар да тотмаган кайда безнең таяныч кирәк бит баяныч кайда безнең ә кайда дигәч тегендә кая ая ая ая дигән әйберләр юк азрак хилафлы килә әлбәттә Ләкин килсә дә төзәтергә туры килә инде, кайда безнең таяныч дип төзәтәсең. Ә менә язганда баяныч, кая безнең таяныч, баяныч, хәлләр безнең аяныч, менә гел шулай дип язганда, менә үземә калса кызык ди инде шундый. Рифмалар менә шундый теге үзебезчә шаяртып, шаярып язылган бер шушындый э, вакыйгадан да менә аңларга мөмкин сүзне дөрес кулланырга кирәк дигән сүз. Мин менә аның листә тотам инде шундый әйберләр, ә алар бик хисап булырга мөмкиннәр. Шуңа күрә хәтердә тотартырган кирәк киңәшләр. Мин инде гел әйтәм аларны. Безгә дә үзебезгә әйтәләр, ул синең күңелеңә менә стозлардан, кемнәрдәндер шулай кергән әйбер гел сеңеп калырга тиеш. Җәүдәт Дәрзаман дигән шагыйрь радиода без шигырьләр укырга килгәч, шушы микрофон янында укып чыккач, миңа әйтте, Ләбиб, Син теге хе, хе дигән сүзне, хади дигәндәге, хәм дигәндәге сүзне син дөрес әйтмисең, диде. Мин хәзер шуны һәрвакыт шигырь укырга чыккач, сәхнәгә чыккач та, радиода булсам да, телевидение булсам да, мине мин башта контроль тора, һәм хади, һәм дип сөйләшәм. Менә безнең бик күп дикторлар һәм бик күп яшь дикторлар, яшь алып баручылар, кайда гына булмасын, алар бу әйберне бик бозалар, алар Хат дигәндәге белән хадый ди инде ул әнә шәкәр ди. Мин үзем дә менә шулай беренче курсларда бу ялгышлыкларны бик нык җибәрәдер идем. Гарәп теле укытучысы Лена Кәлимулловна Таҗиева да берсендә безнең университетның актлар залында шигырьләр укыгач, икенче көнне керде дә, «Э, Леронов чыга әле такта янына, яз әле хәзер дип, миңа әнә шушы шәһәр, хадый, э, һәм дигән сүзләрне яздырды. Хәзер укы ди, шуларны да укыйм. Ә мин инде сагайган идем, нигә язырга анда. Шуңа күрә мин дөрес укыдым. Ә монда дин дөрес укыйсың ди, ә бит син кичә дөрес укымадың диде. Чөнки теге х хәрәфе х дип мин һәм шаһади дип укыгач, әйтәм монда ниндидер ни тапкан бит бу Лина апа дигән, шулай булып чыкты да. Шуңа күрә бу истә калырга тиеш һәрбер кешенең. Менә мондый әйберләрдә. Бу инде минем нәрсәдән әйтәм, менә бу остазларның сүзләренә һәрберсенә колак салырга кирәк. Үзеңә файдаланганда дигән сүз. Шул ук Хәсән Туфаннар белән Сибгат Тәкиемнәр белән очрашканда да, мәсәлән, Сибгат Тәкиемнең үзен дә күрәсең, аннан соң сөйләшү рәвешен дә күрәсең. Ә иҗатын, шигъриятен карасаң, аның менә Сибгат Тәкиемнең шагыйрьләргә киңәш итәр идем. Рифмаларын карагыз, аның рифмалары менә теге русча әйткәндә шиканный дибез инде белән теге шыкылдап тора торган рифмалар һәм алар гаҗәеп җиңел түгел алар балалар баралар гына түгел аның рифмалары яшь яшь безнең истә кала торган яшь карама яшь еш карала менә мәсәлән шундый рифмалар менә аларны да карарга кирәк теге Була ул. Мин, мин хәзер менә караштырам, язучылар берлегенә дә калгын алынган кайбер хатын-кыз шагыйрәләр дә, әлегрәк тә бераз иратлар да бар. Рифманы бик соңга сукмыйчарак яздылар. Менә ул үзләренә бер, ничек дип әйтим инде, үз тәнкыйть булмау аркасындадыр мөгаен менә үз тәнкыйть дигән әйбер булырга тиеш һәрбер кешедә дә үзеңә үзең тәнкыйть күзе белән карарга тиеш үзеңнең иҗатыңа менә аларның күбесендә булмады юк та бугай менә бүген дә әле берничәсенекен карадым рифмалар бик йомшак бик теге сәер аларның теге җыр текстлары язучы шагыйрьләрдән дә күбесендә шундый җырлар әйбәт аларның гадәттә теге көй тотып тора аларның күбесен шигырь дә теге җырлап торган шикелле ләкин аларда рифм юк күбесендә рифмы э, бер сүз әйтәсе килгән и икенче төрлерәк әйтәм инде бик йомшак инде шундыйрак рифмалар шуңа күрә теге безнең әнә ниләр вакытында такташлар вакытында хәсән туфаннарның рифмалары бик теге оригинальный рифмалар сибат абиныкын әйтте менә шундый и безнең соңыннан инде бу мөдәррис абый әгъләмнәренеке менә Карасагыз, Зөлфәт абыйларның шигырьләре шул ук авыр Фәйзуллиннар булсын, Рөстәм Миңгалимнәр булсын, Гәрәй Рәхимнәр, менә аларның һәрберсен карарга кирәк. Бар безнең теге җыр тексты авторы балалар шагыйрьләрен җырлап торган теге безнең Марсель Галиев әйтмешә, эт сикерткән көйгә әйләндерелгән рифмалар да бар иде, җайлы. Аларны да мин теге бик нитмим, теге бетереп ташламыйм аларны да, алар да кирәк. Һәм ул күпмедер дәрәҗәдә гел шул турыда гына язсаң, шул рәвешле генә ул кабатлана башлыйсың. Безнең мин пародия язган кеше буларак кайбер шагыйрьләргә төрттерә торган гадәтем бар иде. Мәсәлән, анда безнең кайбер шагыйрьләрнең иҗатында моң дигән сүзләр бик күп кабатланадыр, яисә җан дигән сүзләр. Мин аларга төрттердем. Моннан соң ниндидер темаларны гел бер төсле кабатлануларына Аларның соңыннан иҗатлары чынлап та күбесе башкача үсеш алды, алып китте. Бәлки минем тәнкыйтьләүдә роль уйнагандыр, бәлки үзләре аңлап алганнардыр. Ләкин менә шушы әйберләр булырга тиеш алар тиеш. Кеше үз-үзенә тәнкыйтьле карарга тиеш бу тиеш. Мин һәрвакыт менә шушылай булдым. Минем теге тормыш шигаре, девизы дип әйтик инде, э, русчарак ие, теге не уверен, не обгоняй. Ул менә шоферларга бик кагыла. Безнең заманда Чаллыдан киләдер и машиналар һәм аларның кузовларына, тартмаларына дип әйтәйин, машина тартмаларына язылган иде. Не уверен, не обгоняйсь. Әгәр дә ышанмасаң, узып китмә, куалам, куаларга чыкма дигән сүз кебегрәк инде ул. Һәм ул минем иҗатта гомер буе шулай бара. Мин үзем ышанган вакытта гына, үз-үземә ышанган хәлдә ниндидер Ни булганда конкурсларга, әдәби бәйгеләрдә катнаша идем һәм күпмедер дәрәҗәдә мин моңа ирешә дә идем, теге урыннар алганда, ниткәндә ярышлар вакытында үз-үземә ышанган хәлдә. Хәзер ул бик үк туры килеп бетми. Жюри мәсьәләләрендә, жюриларга, ниләргә кергәндә, ничек дип әйтим, Мин уверенрак теге үз-үземә ышанганрак булсам да, бүген син үз-үзең ышану гына түгел, әле синнән башка, синнән дә затлырак һәм башкачарак укый торган, башкачарак эшли торган, башкачарак яза торган каләмдәшләр бар хәзер. Бик теге алдыра торган, чөнки уку мөмкинлеге, тәҗрибәләре бар, алар өйрәнәләр. Ә мин әле күпмедер дәрәҗәдә, бәлки, бер урында таптаныррак та калганмындыр. Менә шуңа күрә бу миңа бик сабак бу бәйге, ул э, яшьләр өчен, сезнең өчен булса да һәм минем өчен дә. Чөнки өйрәнергә, өйрәнергә һәм өйрәнергә бу теге Ленин бабайның әйткән укырга, укырга дигән сүзләрен без шулай дип аңлаган идек, укырга, укырга гына түгел, ә өйрәнергә, өйрәнергә һәм өйрәнергә. Башкалардан, башкалардан да дигән сүз. үзеңнең каләмдәшләрең бөтенесен иҗатын. Менә без бүген әле бер көнне генә телефоннан да сөйләшеп тордык. Безнең бүгенге көндә бик нык укый торган шагыйрьләрнең берсе мин һичшиксез Рәдиф абый Гаташ дип әйтер идем. Ул бөтен нәрсәне укып бара, бөтен журналны, безнең Мираш журналында, Казан утлары журналында, башка кулына эләккән бөтен журналларында башыннан ахырына хәтле төтөренә ноктасына хәтле укып бара һәм хәбәрдар ул. Менә шусы болай булу шулай бик кирәк дип уйлыйм. Әлбәттә, ул вакытны бик күп ала. Күп ала, ләкин булдырган кадәр укырга кирәк барыбер дип саныйм инде мин аны. Һәм үзем менә уку бер хәл, мәсәлән, э, күпмедер дәрәҗәдә үзеңнең тәҗрибәләреңне өйрәтергә дә кирәк ди. Менә бу кайбер писса язасым килә, мисал өчен заманында шундый-шундый безнең татар язучыларының писсаларын өйрәткән ниләр булса и дип. тели идем. Менә Туфан, кызганыч, Туфан абый менә шундый өйрәткән, киңәш биргән язмалары бик калмады Туфан абыйда. Ризван абыйның да булырга тиеш, ләкин әле ул архивында кайда ята торгандыр, Ризван абый нәрсәдер язгаладыр шикелле. Ә менә башкортларның, Башкортстанның бер драматургы, язучысы Наил Гаетбаев хәтта пьеса ничек языла дигән китап язып та чыкты. Һәм бүгенге көндә безнең пьесалар белән алдырып киткән бүгенге яшьләрнең күпчелеге менә шушы Ноэль Гаетбаевның шушы китабын укып өйрәнделәр. Хәзер инде дөрес анда Илгиз Зәйниевлар инде алар чит ил язучыларыныкын, башка язучыларыныкын, алар инде башкача өйрәнгән э, яшьләр дип уйлыйм. Ә безнең вакытта андый өйрәнү булмады. Безнең вакытта өйрәнү шул ук Галиәскар Камал, Кәрим Тинчурин әсәрләре, Туфановый Миңнуллин әсәрләре, Таҗи Гыйззәт әсәрләре иде. бик күп драматургларны укыдык, ләкин инде ул үзебезнең тормышы инде ул. Без урыс урысча Александр Островскийларныкын да укыштырдык, ул сүз дә юк, ләкин ул ул ул ул шулай. Хәзер инде драматургиянең үз теге мөмкинчелекләре бар, үзенең үзенең бер ниләре бар бу. мин моны тек шагыйрьләргә генә прозаиклар гына дип әйтмим чөнки менә безнең шагыйрь булып танылган илдар абый юзиев та драматургия өлкәсен бер дә чит итмәде аның пьесалар китабы бар пьесалар бик язды шаян пьесалар комедияләр язды трагедия рәвешләрендәгеләрен дә язды шуңа күрә әйтәм ич һәр каләм әхле ул бөтен жанрда да иҗат итәргә тиеш дип саныйм мин менә бу кирәк әйбер. Истәлекләр дә кирәк. Киләчәктә менә мин теркәп барган әйберләр истәлекләргә күрешкән, аралашкан язучыларның сүзләре язып куйган. Алар истәлекләр менә дигән э, бер җирлек булып торалар киләчәктә. Аннан соң әңгәмәләр. Менә минем үкенгән әйберләр дә булды үземнең чорда. Э, кайбер юашлык аркасында яшь чакта юашрак буласың э, матур әрсезлек булырга тиеш кешедә мин теге бик теге ялыктыргыч әрсезлек дип әйтмим ялыктыргыч әрсезлекләр дә белә андыйдан безнең шәхесләребез кача булды андый шәхесләрне мин мисаллар да китерә алам андыйларны бар матур әрсезлек теге яраттырып Интектерми генә мөмкин булмасмы икән, ничектер матур итеп әйтеп эшләргә кирәк. Мин беренче курста ук Сара Садыкова аларган өенә барып, дүрт сәгать интервью алып кайткан кеше, аның өендә булып чәйләр эчеп әйм Сара апа белән икәү. Ул миңа менә җылы бер хәзер кино төшерәсе булса, нинди дә ни булса, ул күз алдына китереп андый бер кадр төшереп булыр иде. Шул ук Хәсән Туфаннар белән аралашып калдык. Сибгат Абид Хәкимнәр белән аралашып калдык, Мөхәммәт Мәгътиевләр белән яки Ләкин менә минем аралашмыйча калган кешеләр дә булды. Бакый Урманчы минем мәсәлән аралашсын килгән иде. Нәкыя абый Исәнбәт белән бергә төшкән фотолар булса да, яшенчеләр белән бергә ләп төшкән, ләкин ул минем белән шәхсән ул мине белмидер, мин аны белсәм дә. Ә, аның белән шәхсән менә аралашып каласы калган булган дип саныйм бүген дә. Шул ук Фатих Хөснини күреп, бер-ике генә өенә кереп чыктык, ләкин аның белән инде Арлашу мөмкинлеге соңыннан авырый иде, күзе дә сукыра иде. Мөмкинлек булганда аның белән аралашкалар. Шуның шикелле Илхам абый Шакиров белән югыйсә гел күрешеп, исәнләшеп йөрдек, ләкин бер утырып, әңгәмәләр корып утырырга насыйп булмады, сөйләшеп утырырга. Ә ул бик кирәк булган. Менә шуңа күрә өлкә кыенсынмаска кирәк кыенсынмаска кирәк һәрбер теләгән күңелеңә якын икән шушыны минем якташ дип монда минем райондаш дип минем иҗатыма миңа ниндидер нәрсә бар барып сөйләшеп карыйм әле сине беркем дә куып җибәрмәй бусы барып чыкмаса икенче юлы барып чыгар шуңа күрә барырга кирәк менә мин сөенәм шул сарапа садыйковалар белән Интервьюлар эшләп калганыма, Әмирхан Абидиникинең өендә булып интервьюлар эшләп калганыма, Мөхәммәт абый белән аралашып калганнарыма, менә шундый әйберләрне ишетүемнән үкенерлек булмасын. Ул Флюра апа Сөләйманова белән төшкән фотабыз да бар икән. Ләкин аның белән утырып сөйләшергә насыйп булмады. Гәрчә Вафирә Гыйззәтуллиналар белән, Әлфия апалар белән аралашырга туры килде. Әлфия апа дигәннән, менә ул Безнең заманнарда бит инде 60-нчы елларда артистлар, язучылар гел авылларга килеп йөргәннәр, клубларга килеп чыгыш ясаганнар. Һәм менә безгә дә, авылга да ул вакытта Әлфия апа Абзаловалар, Зиннур абый Гыйбадуллин композитор һәм шагыйрә Гөлшат апа Зәйнәшевалар килгән һәм алар безнең өйгә төшеп, минем дә шул тирәдә кайнашып йөргәнем булганмы. Менә миңа да канат җиле тилгән дип Ул сөйли миңа, чөнки җиңгиләр, әниләр сөйли торганнар иде, шундый шундый вакыйгалар булды, алар килгәчтен дип инде. Алар турында мин үз вакытында язып та чыктым, истәлекләрдә дә кереп китте. Менә андый әйберләрне дә онытмаска кирәк. Шул ук, мәсәлән, беренче күргән э, шагыйрь язучылар кем булды дип тә истә калдыра кирәк. Мин без пионерлар слеты бар иде Актаныш районында, анда төшкәч Роберт Миңнуллин беренче килде. Ул вакытта Роберт Миңнуллин үзенә дә 21 яшь, 22 яшь кенә булган икән әле дип уйладым менә. нинди заманнар булган. Ә ул минем беренче күргән исән сау тере шагыйрьләрнең берсе дип хәтеремдә кереп калды. Менә алар да, ул, болар да барыбер теге истәлек рәвешендә синең иҗатыңа керергә тиеш дип саныйм инде мин. Инде йомгаклау рәвешенә килеп, хәзер нәрсә әйтергә дип саныйм инде. Кыю булырга кирәк, курыкмаска кирәк. Эшне башлагансың икән, бетерергә дигән әйбер булырга тиеш. Син башладың, аны дәвам. Дөрес, аның теге вакыт белән кайбер әйберләр тәмамланмыйча да кала. Хәерлегә булсын дип әйтергә кирәк инде бу чираттә, хәерлесе булсын дип әйтергә кирәк. Минем дә тәмамланмаган пьесалар бар, берәр бүлек, берәр бүлек язылган, хикәяләр, повестьлар да башланган килеш яткан. Ләкин аларда инде кызыклы гына әйберләр бар. Алар шул рәвешле язылып беткән булсалар, бик йомшак әйберләр булырлар дип тә уйлыйм мин хәзер. Ә, әмма алардан нәрсәдер алып була һәм аларны башкача язып була дигән фикер дә бар. Әгәр дә мөмкинлек булса, андый әйберләрне язып була дип уйлыйм. Шуңа күрә башлаган эшне тук- туктатмаска, дәвам итәргә һәм ахырына җиткәргә бу шундый бер киңәшләремнең берсе. Аннан соң инде күп укырга, күп белергә әйттем, өйрәнергә. Шулай ук тагын менә кызыксынучан булырга тиеш дип әйтергә кирәк кызыксынучан булырга кирәк күп нәрсәне кызыксын бу миңа кирәкмәс дип әйтергә ярамый әллә нәрсә ни вакыйгалар кызыклы әйберләр бар аларны да кызыксынырга кирәк бөтен менә чит әйбер белән кызыксын бу менә мин бит язучы гына миңа инде алар тегеләре кирәкми болары кирәкми түгел юк аны математикасы да килеп чыга физикасы да кирәк булып чыга шуңа күрә чөнки синең Кызыксынган шәхесләрем арасында физиклар, математиклар булырга мөмкин. Аларның күңелләре белән шагыйрь булсалар, аларның төп һөнәрләре математик яки физик булырга мөмкин, физика. Шуңа күрә син бөтен әйберне дә белеп бит- э, белүең мөмкин. Бию сәнгатендә, җыр сәнгатендә, э, журналистиканы да дип саныйм инде мин. Шуңа күрә алга, алга һәм алга м, хәерле иҗат юллары барчабызга да.